Пирӗн тӗрӗк литературисем аталаннӑҫемӗн аталанса пыраҫҫӗ, мӗншӗн тесессӗн кирек мӗнле литературӑшӑн та хальхи вӑхӑтри пултарулӑх тапхӑрӗ пирӗн питӗ мала кайрӗ. Эпир тем тӗрлӗ кӗнекесем те кӑларатпӑр халь. Ача-пӑча валли те, ҫитӗннисем валли те пьесӑсем ҫыратпӑр, романсем ҫыратпӑр, повеҫсем кӑларатпӑр. Сӑвӑ жанрӗнче те пирӗн ӗнтӗ тӗрлӗрен майсем пур. Ҫав енӗпеле Тутар литературиҫи ман питӗ пӑтӑртас килет хамӑрӑн юлташӑмӑра Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ преми лауреатне, чӑваш культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченне Ренат Максумович Харис Поэта вӑл тутар халӑх поэчӗ, питӗ ӑслӑ, питӗ ҫаврӑнҫуллӑ, чӑваш чӗлхине ҫав тери хисепленекен, чӑваш чӗлхи пӗтӗ пур чухне, кӑмӑлӗ пур чухне калаҫма та ӳркенмен Ренат Харис поэта ман манпа вӑл пӗр тантӑш, эп пинне тӑкӑшӑр хӗрӗх пӗрмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Унтан пӗр виҫ-тӑватӑ уйӑх маларах вӑл пинне тӑкӑшӑр хӗрӗх пӗрмӗш ҫулхи. май уйӑхӗнче ҫуралнӑ. Ҫавӑнпа та чухне тытсах тӑратпӑр. Халанчах эпир темиҫе кун каялла ҫук уйӑхӑн ҫирӗм иккӗмӗшӗнче Ҫеҫпӗл Мишши ҫуралнӑранпала ҫӗр-ҫирӗм ҫул тултарнине Ҫеҫпӗл театрта палӑртрӑмӑр та унта вӑл питӗ вӑйлӑ сӑмах тухса каларӗ. Ун сӑмахне пурте хӗпӗртесе ун сӑмах ҫыхӑнулӑхне Сӑмах шухӑшне ҫирӗп тытса пынине, пӗр шухӑшпа пынине унӑн кӑмӑлӗ. Ҫавна пӗтӗм халӑх алӑ ҫупса итлерӗ, хӗпӗртесе. Ренат Харисӑн сӑввисем, поэмисем тухса тӑраҫҫӗ кашни ҫулах. Чӑвашра та ун кӗнеки пичетленнӗ. Ун кӗнеки Мускавра та ҫулсерен тенӗ пекех пичетленсе тӑрать. Вӑл Раҫҫей Федерацийӗн патшалӑх премийӗн лауреачӗ. Каларӑм ӗнтӗ, тутар халӑх поэчӗ, поэзи жанрӗнче питӗ пултаруллӑ ӗҫлет. Пурнӑҫӗнче вӑл ӗнтӗ яваплӑ ӗҫсенче ӗҫленӗ культура министрӗн ҫумӗ пулнӑ, комсомол ӗҫӗнче ӗҫленӗ, парти ӗҫӗнче ӗҫленӗ, писательсен журналӗн «Казан утлары» ятлӑ журналӗн тӗп редакторӗ пулса ӗҫленӗ нумай вӑхӑт хушши. Ҫав Ренат Харисовпа пире каллех чӑвашсене ҫав тери хисеплет. Чӑваш темипеле унӑн сӑввисем те питӗ нумай. Пӗҫвӳшки кук ятлӑ сӑввине вӑл Петӗр Хусанкая халалланӑ калӑпӑр. Нарспи Ереве ятлӑ сӑвӑра каллех вӑл Елчӗк районӗнчи шкулта вӗреннӗ майӗпеле. ҫамрӑк чухне, ну, школ ҫулӗсенчи ача пулнӑ чухне. Хӑй чӑваш хӗрачипеле туслӑ пулни ҫинчен вӑл питӗ тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ. Ҫавӑнтан та килет тiden унӑн чӑвашсене хисеплес туртӑмӗ. Кунта вӑл кашни ҫулах темиҫе ҫухӑччен килсе тӑрать. Пысӑк ӗҫ тӑвать халӑхсен туслӑхне ҫирӗплетес енӗпеле. Ку пулчӗ ӗнтӗ вӑл пирӗн хисеплӗ Ренат Харис